Şwesiýanyň Göteborg şäherinden hem ekşär salam. Skandinawiýa ýurtlarynyň arasynda-da iň uly dördünji şäher. Alýo. Birinji sorag. Şwesiýada iň halan zadyň? Şwesiýanyň watandaşlygyna geçjek bolsaň, has aňsatmyş. Kiçisinden ulusyna çenli tut hemmesi iňlisçäni şakyr şukur edip gürleýärler. Okuwlary hemmesi mugt. Iň köne ybadathanasy. Bärde durmuş gymmat. Şwesiýanyň Göteborg şäherinden hemmekiçä salam. Hawa dostlar, şu wagt e, Şwesiýada şu oturan ýerimi görkezeýin. Bir topar tramwaýlar, Päriň Disneýlandy. Ýa bäri astronawtlar. Bärde näme edýän? Bärik esasy gelme maksadym. Türkmen bir gelneje bar, olam meň bir tanşymyň ýakyny. Şu wagt şolarda galýan, özüm düýn geldim. Hem-ä şo gelnejäni görmek üçin gelnejä myhmançylyga geldim. Şäheriň biraz uzagragynda bir dos oglan, ol bäri täze geldi, Ukrainadan. Ukrainanyň şu wagt ýagdaýlaryny bilýäňiz. Şonuň üçin aňyrda Ukrainada ýaşaýardy. Şu wagt bärde. Biram şoň bilen görüşmek üçin geldim. Olam ýakynda gelmeli. Bärde görşelidik. Göteborg bäriň Şwesiýanyň iň uly ikinji şäheri, Stokholmdan soňra ikinji uly şäheri, Skandinawiýa ýurtlarynyň arasynda-da iň uly dördünji şäher. Düýn geldim, entäkem aýlanyp agyrmadym, ýöne düýn aeroportdan düşüp, bir Flixbus awtobuslar bilen bärik geldim, bärdinem gelneje özi aldy. Gelnejeň öýem bärden ýigrimi, ýigrimi bäş minutlyk ýolda, ýöräp gitsem, kän uzak däl, şäher merkezine ýakyn. Gowy şäher arassaja şäher ýöne gaty köp daşary ýurtly bar bärlik bärik gelip bärik göçenler daşary ýurtdan gelip esasanam eýranlar eýran türkmenleri soň garajalar bar afrikalylar gysgaça aýdamda şäheri gowy gördüm indi bu gün häzir akmuhammet gelse oň bilenem aýlanmakçy akmuhammedem öňden tanaýansyňyz öň bir wideomda olam bardy Stambula gelipdi. Şunýalak şäherem gaty köp şunýalak da tigirler bar. Tigirleriň ýörite aýratyn ýoly bar. Meselem, şu ýol ine tigirleriň ýoly. Bärsem biz ýalak adamlaryň ýoly. Tigirli ýoldan ýöremek gadagan. Birden arkaňdan, öňüňden gelip kaksalaram. Olar günäkär däl, sen günäkär bolýaň, sebäbi gadagan ýoldan ýöräniň üçin. Şwesiýa hakynda birazajyk aýtjak bolsam, Şwesiýa Iskandynawiýa ýurtlarynyň biri, Iskandinaw ýurdy, paýtagty Stokgolm, ulanýan puly, Şwesiýa krony. Bärde Norwegiýa gidende-de Norwegiýa krony ulanylýar. Bir dollar dokuz ýarym Şwesiýa kronyna deň bolýar. Bärde durmuş gymmat. Eger marketleriň zatlaryna gitsem hem belki wideo düşürerin. Norwegiýadaky market bahalary wideom bolmaly, şony görseňiz, bärsi şo Norwegiýadan bir azrak. arzanrak sebäbi men şu Norwegiýada galan myhman myhman öýündäki adam zat diýipdi. Bärde köp norwegiýalylar Şwesiýa ýakyn bolansoň bärik gelip Şwesiýadan alyp gidýän ekenler produktlaryny. Şoň üçin Norwegiýa biraz has arzan. Ýöne bize görä gaty gymmat. Şunyara zatlar bar. Tramwaýlar bar, awtobuslary bar. Adamlary şunuň ýaly köp iti gowy görýärler. Birem şwesiýa halky çagalar meselem on sekiz ýaş çenli maşgalasy bilen galýar, on sekiz ýaşdan soň zat rahat, arkaýyn zat, bitarap diýilýärmi, özgür zat göni On sekiz ýaşdan soň aýry-öýe çykýarlar ýa başga ýurda gidýärler. Soň ejesi, kakasy aýratyn galýar. Şonuň üçin bärde zat ýeke galýan kişiler gaty köp. Şonuň üçin hem şuny ýaly pişik, güjük, şony ýaly öý haýwanlary saklamagy gowy görýärler. Hatda düýn gelneje aýtdy, käbir kişi öýünde ölüp galýar diýýär. Ölenden soň belli yrakdan soň öli ýiti ýaýrap başlaýar bina diýýär şondan soň bilýärler diýýär ýogsam hiç kimiň ruham duýanok diýýär ölenini sebäbi hiç kimi ýok biz ýalyk maşgalasyna bagly däl bular ýöne gaty bitarap hatda Statistika boýunça dünýäde iň bagtly altynjy, ýedinji, halky iň bagtly altynjy, ýedinji ýurtlaryň biri eken. Sebäbi hökümet gaty gowy seredýär adamlaryna. Dünýäde bu dilegçi zat kän görmeýäňiz ýollarda. Sebäbi hökümet öý zat berýämiş. Ýarawsyz zat bolsaň, bannisalarynyň hemmesi mugt. Okuwlary hemmesi mugt. Şu wagt aýtjak zatlarym şon ýaly. Häzir akpamat gelse-de oňdan hem aýlanarys biraz şäheri göreris. Gelnejenem wideo düşürerin. Ona näme? Meň bilen galyň. Alýo.

Aý deň. Birem Şwesiýa Ýewropada iň güýçli internete eýe diýýä welin çekenokla. Nirde haý menem-ä

Birinji sorag. Şwesiýada iň halan zadyň? Utanma aýt. Öňde ir düşmedik ýalyda kamera, ha? Intää halan zadym ýok.
Intää halan zadym ýok diýýä. Halan zat ele. Geçeli. Nirä? Şa utanýa birazajyk zat bolsun. Çekil. Dostlar şu wagt şu görýäňiz Ramberget, Ramberget diýen ýere barýas ak komet bilen. Ýaňy gelnejaň ýan, gelnejaň işleýän ýerine gitdik. Şu gelneje aýtdy. Şu Ramberget ýerinde bir depe diýýär, şu taýdan şäher has owadan görünýär diýdi. Ýöne gelnejede gidenine köp wagt bolupdyr. Göreli belki üýtgändir zat diýdi. Görer bakar. Sadam. Sen näme diýýäň? Şwesiýa hakynda. Iň haramadyk zadyň bar bärde? Näme haramadyň meselem? Şwesiýa geldiň. Şu wagt özüň Howa, sowuk galym zady galma.
Zat akgymydan. Seni gaty şäpdiň öýdýän-ä, dost. Maňa seret, muňa seret. Men tomusda gezip ýörün, bul gyşda gezip ýör. Ýöne bu gün çyndanam howa gaty gowy, ysdy. Şwesiýada menä gowy gördüm, çynymy aýtsam, ýöne ýaman zat kän, daşar ýurt kän. Bär sebäbi Şwesiýa, Şwesiýaň watandaşlygyna geçjek bolsaň, Has aňsat biz daşary ýurtly bolsaň, daşary ýurtdan kim gelse kabul edip oturýar. Ýöne ol bir tarapdanam öz halky üçin, döwlet üçin biraz kynrak. Sebäbi öňüňe geleniňi alyp otursaň, ilerde problema çykyp biler. Ram berk etýär. Ram sag görkezýär. Tokaýmyka? Ah. Aýan gidibererin görerse. Dostlar şu wagt geldik. Ah, uzak eken. Buram biz şu wagt Ada adyda ýaly ada şäherden ada köpri baglanyar şo köprüden gelipdik tramwaý bilen bärtnem göreli ony adajyk ullakan ada eken ýagny ine şunýalak bärik dynç almana zady gelýän bolmalyda

Son yani biraz oturaly soň ýyzymyza şäher merkezine. Dostlar, ine şu görýän uly binaňyz Göteborgdaky uly kitaphanalaryň biri. İçinde hemme zat bar. Men hem ýaňy ak gumyda garaşyp otursam şoň içinde içindedim. Gaty gowy, gaty üýtgeşik. Her hili kitap bar, internet bar, kompýuterler bar, arkaýyn kompýuterlik işiň bar bolsa, öz kompýuteriň ýok bolsa ulanyp bilýäň. Ondan biram Şwesiýa internet boýunça, internetiň tizligi boýunça Ýewropada birinji ýerde durýan eken. Internet tizlikleri gaty gowy we hemme ýerde internet bar, hemme ýerde Wi-Fi bar mugt. Ine. Bulam şu görýän köçäňiz meşhur köçeleriň biri. Bärde Şwesiýa halky hepdäň bäş güni işleýärler, gowy edip kän daşaryk zat çykyp gezmäne wagtlary bolmaýar. Ýöne Bäşinji gün işden soň başlaýarlar başlaýarlar diýýär içmäge, keýpe. Şoň üçin daşarda ady keýpçilikde esasan esasanam şu köçesi iki tarabam barlardan doly. Şu taýda keýp edýärlermiş. Bulam bu näme? Ahun. Ýalaňaç, utananogam a. Bul zat. Poseidon. Suwuň, suwuň hudaýy. Bärsi, a Bärt nämeka? Bulam Ukrainanyň baýdagy. Bul aňyrdaky uly zat muzeý bolmaly. Ana, Konst Müzim diýýär. Müzeýlerem bärde, bir topar müzeý bar. Ýigrimi bäş ýaş şeýle mugt, ýigrimi bäş ýaşdan soň pully, ýöne ony ýaly gymmatda. Birem kyrk şwesiýa kronyny, krony bilen bir kart alyp bolýar diýýär. Bir aýlap hemme müzeýlere mugt girip bolýarmyş şo kart bilen. Mehmet Eli, bärden biraz ýörälimmi şu ýoly? Ana onda göreli. Şu wagtki adam aý ýok ýöne agşam gelýän bolmalylar. Ýöne ýaňy beýleki köçelerinde kafeler zatlar hemmesi doly. Şäheriň içi doly aslynda. Näme ýaňky diýen kitaphana. Göta. Bärde bir aplikasiýa bar. Şony ýükleýäň telefonyňa, ana şondan şuňa awtobus biletleri, tramway biletleri hemmesini alyp bolýar. Bunça onlaýn, onlaýn. Şuňa bir bilet alýaň, şol 90 minutläp Arkaýyn ulanyp bilýär. Togsan bilsek näçe gezek bassaň basybermeli. Soň bir günlügi bar, üç günlügi bar, bir aýlygy bar. Olar üýtgeýär bahalaryna görä. Birem okan habaryma görä Şwesiýa iki müň ýigrimi üçünji ýylyň planynja aýynda kagyz puly kagyz puly zatdan aýrylýarmyş. Ulanmak gadagan. Diňe kart onlaýn sistema geçjeklermiş. Şu badam hatda köp ýerde eýýäm kagyz pul ulananoklar, diňe karta. Ne, bulam gatyr düşýäý dä. Gaty üşediňmi? Bärde biram Şwesiýa Ýewropa ýurtlarynyň arasynda iň köp halkynyň hemmesine iňlisçe bilýän, iň köp iňlisçe gürleşilýän ýurtlaryň biri. Halkynyň kiçisinden ulusyna çenli tut hemmesi iňlisçäni şakyr-şukur edip gürleýärler. Şoň üçin iňlisçe bilýän bolsaňyz bärde hiç hili kösenmeýäňiz. Iş tapma temasynda-da işini tapyp bolýar arkaýyn. Bularyň öz dilleri gaty kyn, öz dillerini öwrenmäňe gerek ýok. Düşünýärem, daşary ýurtlar gaty kän. Üýtgeşjek berk-berk binalary bar. Dostlar köçäň soňuna geldik diýen ýalyk. Şu aňyrky muzeýden başlap, şu iki tarabam diňe kafe, diňe. Bular näme gyzylla geçip ýörler-le? Bular geçýär diýip, biz hem geçýäris, näme?

Dostlar, şu öňüňizdäki görýän binaňyz Bäriň Göteborgyň iň köne binalarynyň biri we iň köne ybadathanasy. Ýöne bu wagt açykmyka? Göreli. Yapılan bulan olsa. Onda da açan görsem ben hem şanssızdır var özüme. Ne şeyle kapısı. Uy. Yapık.

Ha. Sagatlar bar. 5-nji gün Fredak. 6.30-da çenli eken. Bu adam sagat göreli. 7.54. Bulam diýmek bolýar, ýapyk. Aňardan tramwaý geçip barýar.